Illum ħanamel is-sitt episodju ta' GTA 5 iżda illum ħanamel xi ħaġa differenti għal bidu kont semmur u nagħmel oħra tal-street race iżda minn flok hawn din ġitni fuq il-mappa. Ehm, weed stash, għandu kont weed stash jgħidu insomma. U ħammur nagħmel ħammur għandi tnejx nagħmel ħammur nagħmel l-ewwel waħda. Ehm, issa nkellimkom malli nasal hemmhekk. Bil-mod. Dil-karozza tal-episodju l-għadda, eh? Karozza d-dulurin, ara l-kem naf insuq. Ara unaqa, eh? Il-lost, ja madonna. Aħna ngħidilkom, meta tkun qed tagħmel video fuq YouTube, qatt tgħidu kemm tafu tagħmlu xi ħaġa. Ara ostja, kemm ignorant, għattilkom la finsu. Ara, ara ostja, ġejt, ara. Karozza ħara, ħara mejta ġibta diġà. Insomma. Mela, minn fejn l-osser dun itlu?

Insomma. Issa, issa, issa, issa, issa. Ħammar, issa rajt, mi għamilnija, issa ħanamlu oħra, suppost għan oħra. Fuq il-mappa. Suppost kien oħra. Issa nara, naqa. Ehm, eh, dini. ħanamela, ħanamela, issa malli, malli nkun ħanasal. Insomma, mhux ma li nasal inkompli nkellimkom. Suppost insomma ndrabot u ju insomma fakit. Issa inkellimkom ġiex minuti oħra. Mela u hekk wasanna, ma l-ostja trak ma nafx fejnu. Ara l-ostja, fejn l-ostija? Alright, alright. Sten, karozza di. Alright, dini, dini.

Jista' jkun li forsi għaw naf xi ħaġa biex nrasquha, xi krejn naf jew xi xi krejn jinsob naf minn. Jew dat tanka wara tal-gwerra. Xillu saq bdur għamlu tfal. Jew bil-forsa rridu għamlu xi ħaġa bil-forsa. Għatlu ġod il-bass, bass tal-ostja. Ejja, naħseb ġod dak it-tawtra karaħ. Ejja, bil-forsa.

Eh, moqdu attenti, eh, don't fuck with me. Don't fuck with me. Fimni. Baqanna naqa, baqanna naqa. Ma nisperaw Għawek diffiċli, eh? Biex issu illo strop għajna deħlin. Għat najdilkom li diffiċli, għara di. Jista' jinkisar il-winċ jew le? Aħna noqgħod attent tara. U blaħin anzi di. L-ewwel kellna l-ħin imma. Issa blaħin aħjar. Moħħu kim. Għax nibqa' deħel x'imkien, nibqa' del ġovija. Kunna rman lajħi.

Awa, awa, qas għandi fejn dur jien. Dil-karozza hija da sewa ħanġibha aqwa. Anzi dorna bil-mod. U ferret illa alla alla. U ferret nitfaħħilu. Dil-karozza tal-ewwel. Le, l-ewwel trak ġibna, mhux karozza. M'għandix fejn dur. Alright, supposta minni għamra. Ajma, ah, holy fucking shit. Mela. Dak kollox, din nista' naqbada? Ha, le, jew nista'. Le, mhux qed iħallini, qed nolli l-winċ ma. Ħana nerġa' prova. Ejju, le. Mhux qed iħallina bada. Somma ħana ħroġ bit-tow trak. U malli naqtara ħanibqgħu.

Ma, hmm, hmm. Tejtek bizzejet? Araw naqa. Kif ħanġibu trak? Tajje plesti. Issa naħħin għart. Ah, illa laqas jen polizija wara, ja, insomma. Ma importax dan ma mtajrnix. Da kollox għallum, għamlu like, comment u subscribe jek intom ġodda xerjaw dan il-video għalli flimkien inkabru komunità tal-gamers Maltin fuq YouTube. Narakom l-episodju li jmiss.